Il-podcast Il-Politiku huwa miġjub lilkom minn Brothers Wholesalers and Groceries. Iqassmu ċilindri tal-gass tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-erbgħa ta' filgħaxija. 99 07 71 43 jew Disa' disa', wieħed wieħed, sitta tlieta, tnejn tnejn. Għal okkażjonijiet jew parties privati kkuntattjaw The Cavern Bar li jinsab ġewwa Triq De Brogdov, Imsida. Nilqagħkom għal programm ieħor Il-Politico. Llejla ġewwa l-istudjo miegħi nilqa' r-rappreżentanta tal-Partit Momentum, Sumayya Ben Saad. Ringrazzjak tal-li l-għajt l-istedina tagħna. Mela somma ja tgħidilna xi ħaġa fuqek qabel nibdew id-domandi related mal-politika mbagħad. Ejja mela le.
Mela l-ONET għandi 25 sena. Gradwajt bħala arkitett. Għadni fit-triqni nagħmel il-warranty kalla jrid biex insir perit. Persuna li nħobb ħafna kreattivita' Imma wkoll u dik tiżvolġi wkoll eh, fil-qasam tal-problem solving ngħidu jien. U speċjali hekk dawn. hekk. Fil-politika għandna x'in solvu mhux ħażin. Mela, inti em, twelet Malta u jekk li tħossok li l-lum aċċettata mill-poplu Malti in ġenerali. Em, Twelidt u trabbejt Malta, em, ommi Maltija u missieri mit-Tunezi, mit-Tunezija. Eh, forsi tikkażajra ommi ommi iltaqat ma' missieri meta kienet vaganza fit-Tunezija u daw nħabbu hekk romantic story. Morru ħafna dak iż-żmien it-Tunezija x'kien U ħasra kbira tiskanta mmur hemmhekk immur ġasuq dejjem Malta ħanina ħobża u sardina, tħossa. Xorta. Inħossa bekk, kif tgħidha, jimmissja ħafna l-Malti. Imma iva, missieri ilu ċittadin kważi 30 sena ġibri iktar minn min nofs ħajtu kważi. U kelli trobbija sempliċi, jena l-kbira minn ħamsa minn ħames aħwa. Eħe, Maltija ma ovvjament hemm dik is-sfidi li n-nies ovvjament m'għandix il-dera tipika Maltija. Nifhimha imma fl-istess ħin eħe trabbija sħiħa Maltija. Mela, issa x'kien li ħajrek li toħroġ għal politika għax dak relattivament żgħira normalment ta' 25 ikunu Għadhom qed jistudjaw jew qed ifittxu post, ma tantx għadek issib ħafna li. Kif semmejt qabel, moħħi kif ħalaqni Alla għandi ġen biex nprova insolvi l-affarijiet ta' madwari. Forsi mill-ħajja tiegħi Niddeja eh, nkun f'sitwazzjoni li neqret u ma nkunx kapaċi. Ehm, eżatt, nagħti soluzzjonijiet. Dik ħassejta ħafna fil-professjoni tiegħi, ġifieri naraw l-ambjent tagħna, ambjent tradizzjonali u b'natura sabiħa jiġi rovinat sfortunatament ħafna mid-drabi u dik ovvjament qed ma jistax ikun eh, ma rridx immur f'sitwazzjoni tradizzjonali jekk ifisser li ħan nibqa' nara ehm, il-Malta ehm, ma timxix post li, li nixtieqa. Ehm, għax ovvjament nozza u nħobb ovvjament insib sitwazzjoni ambjent sabiħ u tajjeb għalija għal-familja u għal-sħabi u koll. Allura dik inspiratni fil-bidu kont vera attiva fl-attivizmu, f'protesti u hekk u rajt hemm element meta tkun f'protesta, meta tħossok tara l-umanità madwarek, tħossok li mintix waħdek qed tipprova solvi battalja. Imma ovvjament hemm element li jisek mill-lenti ta' attivizmu huma vera kapaċissimi biex jagħmlu bidla imma jekk il-policies u l-leġislazzjoni ħatibqa' kif inhi, jisek dejjem battalja kontinwa tiġġielet waħda waħda. Lura dik xħajretni nidħol fil-politika. Eh, issa ovvjament Malta għandna żewġ partiti tradizzjonalment daw l-aħħar 20 ta' snin fil-Parlament il-Labor u l-Partit Nazzjonalista. Int iddeċidejt li tingħaqad ma' Momentum. X'inhi r-raġuni li attiratek biex inti ovvjament tkun attiva f'dan il-partit u mhux l-oħrajn? Jiena kbirt
fiduċja kbira fil-politika. B'tali mod li kont nieħu gost kollek il-persuna li tara fil-parlament qed jipprova jagħmel il-ġid. U nemmen li ħafna li bħala valur naħseb jew nispera li l-politiċi kollha għandhom dak il-ħsieb għal anqas fil-bidu. Imma mbagħad jiena u nikber ovvjament rajt sitwazzjoni differenti fejn inti li inti ċtara madwarek, jekk fis-sitwazzjoni kif semmejt qabel tara ambjent jinbidel u mhux kulħadd qed jifjorixxi mbagħad tara l-oppost ta' nies li qed jieħdu riżorsi li suppost inatati għalina, ma tisek ta' rajt il-question mark nibda ngħid, rajt hemm xi ħaġa biex biex tajba. Allura jiena kont kont insegwi ħafna politiċi u ovvjament wieħed minnhom kien Arnold naf li għandu ċertu kritiċi bħala persuna pubblika ma rajt il-konsistenza tiegħu. U jiena bħala persuna għalkemm jisni għadni fit triqti biex inkun konsistenti, toġobni ħafna hija ħaġa li naspira biex inkun. Allura kienet vera faċli għalija biex nażel il-momentum. Issa, inti il-fat li inti mara u Musulmana, sibtha iktar diffiċli forsi li tintegra ġol-partit u anke forsi n-nies barra fit-triq jaċċettawk minħabba li ovvjament ġieli jkun hemm dik il- in-nies ma jaċċettawx kollox.
Biex ngħidlek il-verità dik kienet Biża' kbira qabel kelli ħsieb biex nidħol ehm, mhux f'politika biss anka fil-lenti tal-medja xi kultant. Ehm, ħabba skrutinju u affarijiet mhumiex ġusti għalija. Ehm, għax jien ovvjament naf xinu ma l-intenzjonijiet tiegħi imma mhux dejjem jiġu trasferiti tajjeb fil-lenti tal-medja. Imma mbagħad eh, sibt il- ehm, consolation ta' l-ħajja tiegħi ehm, il-ħajja tiegħi personali. Jiena kemm raba, kemm ukoll Maltin fit-triq, għal-bidu jkollhom dik in-naqra ehm, eżatt biża f'wiċċhom. Imma dik L-ewwel net once nibda nkellmhom bil-Malti tara wiċċhom jinħall, speċa ngħidu rajt. Bħalna. M'hemmx biża. U dik tatni fiduċja kbira li qed torrejt. Dejjem ħajkun hemm dok in-nies li ħajja jiksbu wara l-Facebook biex naf jiena ma fil-verità jekk jiena naf li eh, triq xogħli u l-passjoni tiegħi tajba fl-aħħar mill-aħħar mhux fuq l-inqaw il-lenti miex ifoka, m'għandix tkun fokata fuq in-nifsi, imma jekk kunx kapaċi nkun ta' nkunx kapaċi nkun ta' beneficju fix-xena politika. Allura dik kienet dik Għenitni neħi ħafna biżat li kelli minn qabel. Eh, issa, nisimaw ħafna, ħafna, ħafna l-partiti u kullħat jitkellem fuq l-imbierka u gwaljanza. Inti għalik, xis fisser eżatt il-kelmu gwaljanza, kullħat jinterpreta kif irid jew kif jaqbillu, insomma. Inti għalik xis fisser?
Għalija gwaljanza hija meta inti jittara persuna, saj li ma jiddependix l-opinjonijiet tiegħek jekk għandux ġilda ta' kulur differenta, l-ġeneru tiegħu, li inti qed taraħ abbażi ta' xogħlijiet u l-kapaċitajiet tiegħu. U dik għalija l-iktar dik x'nixtieq li n-nies jagħtu lili. Ovvjament bil-konfront minna ħati għaj xinkun kapaċi nagħmel. Imma dik għalija l-iktar eh, f'ambjent li tkun kapaċi ehm, n-nis jaraw tal-jent mux ta' kif tider għalija eh, tkun imsejħa ehm, soċjetà ugwali. Eh, issa, ehm, għaw ħafna nis li jaħsbu għax n-nisa musulmana jemnu li huma oppressati mm. ħabba religjon. Di mill-esperjenza tiegħek għax int fl-aħħar mill-aħħar mara Musulmana. Hija vera jew just perċezzjoni tan-nies? Għax forsi l-pajjiż tagħna mhuwiex fl-aħħar mill-aħħar maġġoranza Musulmana.
Jiena l-min jaħseb dawn il-ħsibijiet kun nixtieq ngħidlu nispeċa kieku vera oppressata jiena kik mhux qiegħda hawnhekk qudiemek. Ngħidha u sibijiet mod vera ċaru u tont. Imma hija biża fuq x'naraw fil-medja. Fil-verità, reliġjon m'għandux m'għandux dawn il-problemi għal naqas jek taraħab il-bazi tijaw, ma jena l-daw in-nis bat insaqsijom jew inkella natijom id-domanda ta' jena lija il-biża tal-oppressjoni għandha tkun meta l-persuna ikun qed jibża jgħid il-ħsibijiet tiegħu. Dik għalija fl-opinjoni tiegħi x'inhi oppressjoni. Ehm, li sfortunatament naraw il-biżat ta' min ehm, ħaddan opinjonijiet differenti għax hemm ċans kbir li taffettwalu il-ħajja tiegħu.
Ehm, eh, ovvjament. Dik dik li nixtieq li ntejbu ħanejdu hekk milli ehm, affarijiet oħra li mhumiex fil-verità hekk. Eh, issa, ehm, f'pajjiżna fej taħseb jista' jsir improvement fej tidħol l-ugwaljanza. Xi ħaġa sar ovvjament improvement għal snin, però dejjem hemm fejn tista' wieħed forsi avvanza. Ekku.
Ehm, ara bħala ugwaljanza u mhux ugwaljanza biss affarijiet oħra dejjem jibdew mit-talim. Il-fatt li talim u li naċċettaw il-klima Maltija kif inhi bħalissa. Irridu jew ma rridux il-vernakolarja ta' Malta tinbidel, m'għadniex Maltin um, homogeneous biss. Mm. Hemm għandna klima ta' ta' um, fattizzi differenti. Għaw tista' nofs il-popolazzjoni kważi, jekk mhux iktar. Issa, hemm rotta li nieħdu nkomplu nkabru il-mibeda ta' bejn xulxin jew nkella eh, nintegraw u nagħmlu sens u ngħixu b'mod taħjar u nimmaġina min għandu sens komuni dik hija rotta li tagħmel iktar sens. Allura iva, it-tagħlim huwa vera importanti li naraw it-tajjeb ta' kulħadd. Ħalli eh, kwalunkwe ehm, kwalunkwe sfidi li għandna x'namlu minflok eh, toħodha b'waħdek meta tintegra ma mod kollettiv tagħmel iktar sens u tasal f'ħafna iktar postijiet. Issa bħalissa naħseb taqbel li għaw daqxej poli il-klima taħraq fil-politika. Mhm. Jenna għaddej il-numru ta' snin, onestament, dal-axħar. Esiru ħafna attakki personali, kullħat jgħid li u maħżjena pero xorta jibqaw esiru, tista' tgħid iħin kollu. Taħseb li da dil-klima tbeżża nies forsi anke lilek beżgħetek qabel iddeċidejt li tidħol għall-politika u oħrajn żgħażagħ li huma validi ħafna u minflok joqogħdu lura jgħidu jekk jien x'ħanoqgħod nidħol nagħmel fil-politika biex noqgħod naqla bil-Malti fejn m'għandix għal. Ifhem, ehm, il-problema ta' meta nkunu kritiċi żejjed fuq in-nies li ma, ma, ma kellhomx bżonn, fis-sens ma urewx li m'hemmx ġustifikazzjoni għal dik il-kritika kollha, jien ma naraħiex ħaġa fer. Um, u kif qed inti qed beża ħafna nies, beża imħuħ tajbin ħafna kif qed tgħid inti eh, jgħidu lek xinu l-ponti għan itħol hawnhekk biex dejjem niġi takkat. Jien naħseb dik eh, eh, biex nibdew nbidlu dik il-perċezzjoni tibda milli nindunaw li aħna nies fallibli u nindunaw l-umanità tagħna. Inutli ħanħallu kritika żejda meta jkun hemm persuna ġenwina Tgħidlek isma' jiena żbaljajt imma nixtieq inbiddel. Dik inkunu qed nagħmlu eh, għalija ħaġa ħażina ħafna u mhux ħadd mux ħattina ebda beneficju għax ħanibqaw l-istess klima ta', ta min ikun kapaċi ma jkunx affettwat ta' dawn il-kritiċi u ġerment ma jkun għala bibu minn kollox. Allura qed inneħu ħafna nies li jkunu sensittivi u qed inwarbuhom u dik ma tagħmel l-ebda sens għalija. Allura iva, persun għaw jien nixtieq ambjent fejn kunu iktar tolleranti għaż-żbalji li jkunu ġenwini għax inkella moħa naslum kien. Issa, il-Partit Nazzjonalista l-iktar għalkemm qisu anke l-Labour kultant jgħidu, imma donnu l-Partit Nazzjonalista qalha b'mod open, li vot għal partiti ż-żgħar huwa vot qisek qed tivvota lil Labour, skont huma. Int x'taħseb, x'inhi l-fehma tiegħek fuq dan? Jien nara, jien nimxi fuq il-fatti li hemm madwar mitt-el vot ta' undecided voters li dawn fl-aħħar ftit ta' snin il-PN mhux qed jinexxielu jattirhom. Ovvjament hemm mill-lenti wkoll tal-Partit Laburista li speċ ta' daw qed jipprovaw jaqbżu bejn xulxin, ġifieri hemm problema. Problema li mhux qed tiġi addressata mill-ebda partit. forsi partit eh, tipprova tkun iktar eżatt iktar mill-ieħor ma xorta għamil problema. Jien ovvjament persi kont fil-lenti ta' waħda minn dawk l-undecided voters, nibda ngħid aħna fuq dawk qed nipprovaw nattiraw. Għax ħadd mod jadressom kif kif qegħdin bħalissa. Tagħhom il-concerns.
Issa, Bħala liġi f'Malta qiegħda li biex xi ħadd jitla' fil-Parlament anke kien hemm il-kwota tan-nisa, mhm. però din birikalla tapplika biss għaż-żewġ partiti l-kbar jew xi ħadd li jkun tella siġġu. Għalkemm il-professor Kassola ġġieleda di anka fil-qarti imbirikalla xorta l-qorti speċi baqa' kollox l-istess. Inti di bħala mara taħseb li hija diskriminazzjoni donnu inti biex il-kwota eżempju tapplika għalik bilfors trid tkun mal-Labour jew mal-PN qishom ma jeżisti ħadd iktar.
Ma tagħmel sens di għalija hija ovvja li kienet diskursata bejnietom biex ma jħallux mit-tielet partit biex jitlu. Imma wkoll naqra kritika wkoll bħala l-idea ta' ġustizzja bejn min ġie elett, ġustizzja demokrazija. Jien flok nipprova nieħu il-rotta li qed tipprova tinforza ħaġa biex tħeġġeġ in-nisa jitlu iktar fil-parlament li hemm problema bħalissa. Jekk minix sejra żbal mingħajr il-kwota fl-aħħar elezzjoni fil-Partit Laburista tlieta biss daħlu MPs u minn nazzjonalisti waħda. Ovvjament bil-kwota żdiedu għal. Żdiedu għal li għamellu.
U dik naraħa inkwetanti ħafna, hemm żewġ elementi. Hemm l-element li donnom in-nisa hemm isa għatem question mark biex biex biex indaħlu iktar nisa fil-parlament, so dik hija problema tas soċjetà ngħidilha jiena. Mbagħad hemm il-problema li semmejt Oh, fuq il-ġustizzja għal demokrazija. Pala konċett ma jagħmel sens jekk inti votajt għal xi ħadd, sinjali dak il-persuna red mhux il xaħat ieħor. Imma allura jiena mbagħad mill-lenti tas-soċjetà hemm Irid ikun hemm sforz kbir biex indaħlu iktar nisa il-għala, għax in-nisa bħalissa nofs il-popolazzjoni u rrid ikun hemm ir-rappreżentazzjoni adekwa għalija biex biex tirrepreżenta lilna n-nisa. U jien nemmen li eh, hemm l-element li eh, hemm l-element tal-medja li jkun hemm ħafna iktar skrutinju għan nisa kemm għad-dera tagħhom, mentri l-irġiel ġeneraw il-mod ġenerali jiġu iktar skrutinizzati fuq il-policies tagħhom, ġvjem diġà żbilanġ kbir. L-element ta' jekk ikollhom il-familja ma tantx il-ħajja politika hija vera stressanti jgħidu lek għal ħan idħol speċta. So dak huma elementi li jinkwetawni ħafna u jien jien milli nipprovaw nisfurzaw gender quota li kważi qed ġib iktar il-mibeda l-MPs nisa jien nippreferi sitwazzjoni fejn nadressaw dawn iż-żewġ issues allarmanti biex inħeġġu iktar nisa għax nisa kapaċissimi għaw kem trit u anka f'xena politika, ġviri għanna l-istoria tagħna hija biżejjed biex tkun ta' fatti għalija, imma ma naħsibx li għandna ninforzawa. Fuq dik.
Mela, issa, dal-aħħar, il-Prim Ministru rrit li timbidel il-liġi kif issir inkjesta eh, maġisterjali. Ovvjament għandu l-maġġoranza mhm. komda fil-Parlament u jidher li din mhix jasew u li ħadd inbidel. Intom tixtiequ li jsir referendum mhm. biex din liġi terġa'

Palissa hemm l-inkjesti maġisterjali huma tipprovaw inneħħu l-inkjesti pubbliki pubbliċi. U dija problematika ħafna x'inti jekk għandek suspett jew qed tipprova tressaq il xi ħadd. Palissa kif qed kif iridu jġibu għedin fil-proċess tagħha, trid tmur trid tmur għand il-pulizija u aħna parti mill-argument tagħna u li l-pulizija għandhom il-lejali iktar għal-politiċi. Għax minna ġifir problema minna ħat tal-politiċi, speċi, għax huma qed jagħmlulhom il-lobbying. Allura, s-sistema palissa ma tagħmel sens hija allura l-unika mezz li kellna ehm, għall-individwi li huma barra mill-politika jew barra mill-gvern, hija l-inkjesta pubblika. E, u u dija tipprovaw jinaħħuha. Allura hemmhekk jisna nipprovaw peress li l-petizzjoni li momentum tefa mhux qed jagħtu daqshekk kasu bħalissa dik hija l-unika sforz li fadal li neħu għax inti referendum l-unika ħaġa li tista' tagħmel tneħħi parti mill-liġi, ma tistax iżżid liġi ġdida. Allora dik huwa l-aħħar sforz li nistgħu nagħmlu biex ma nħallux ħaġa li tmur kontra eh, demokrazija kważi u li naraw li hemm eh, ġustizzja tajba. Mela, il-professur Kassoli lu tista' jitħajtu kollha jiġġielet favur l-ambjent ġewwa Malta. Però nafu li Malta saret ħerba fejn ikun hawn bini kollu mkien bl-addoċċ u hekk. Issa intom bħala partit x'viżjoni għandkom fejn jidħol il-bini? Għax ta' fl-aħħar mill-aħħar il-bini ħa jibqa' jinbena probabbli u. Mela,
l-ewwel nett iridu nibdew nifhmu għala qed isir x'qed isir. Fl-aħħar mill-aħħar il-bini jew Malta huwa eh, sens ekonomiku qawwi. Allura dik diġà minn inizjattiv tal-bwit tan-nies. Ma temm l-element biex ovvjament għaw isaqqaf persuna, l-element ta' accommodation. U naħseb hemm problema minn żewġ naħat li bħala ekonomija ġenera ħafna flus. Mbagħad hemm il-problema tal-overpopulation. Daw jistgħu jiġu eh, treated separately. Aħna bħalissa qed nagħmlu policies, per eżempju li hemm bżonn vacant tax property mhux jekk familja jkollhom proprjetà oħra biss. Imma hemm min ovvjament żviluppaturi jkollhom għexieren ta' ehm, proprjetajiet taħt isimhom u daw bħalissa ehm, naħseb ehm, aħna wieħed mill-unika pajjiżi li m'għandniex vacant tax property, allura da tista' tħalli dar mingħajr mingħajr jagħmlulek taxxi għalihom. Ovvjament mhux il-ħsieb huwa li t-taxxa tidħol fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, ġifieri daw jolew, mhux ikun hemm xi ħaġa separata. Mbagħad hemm l-element li eh, minnaħa tal-ippjanar li hemm eh, Hemm liġijiet bħalissa li huma problematiċi għax mhux qed jiġu inforzati u nkella qed jiġu inforzati għal nies speċifiċi. Hemm l-element li qed nipprovaw nibqgħu nibnu fuq il-bini eżistenti li jista' naraw skyline totalment differenti mill-li dik li. Għaddit sajjetta.
Mbagħad hemm ovvjament iktar ħaġa iktar gravi fl-opinjoni tiegħi Fuq daw skyscrapers li ngħidilhom jiena, mhux għax mhumiex bżonjużi għax tara barra minn Malta mimlijin bihom speċ ta' jiena l-kritiżiżmu lejhom hija li Malta ċkejkna. Ġifieri jekk ħa tagħmel xi ħaġa ħa tagħmel struttura twila. Post wieħed, imma l-problema hi li tista' tara minn kullum kien, ġifieri ngħid każ pereżempju Pariġi jekk għandek Pariġi stess mlejta bi skyscrapers tmur li jon jom postiħor, muħa tara xej. Aħna anka fawdex tibqa tara tibqa tarom. Allura hemm bżon ta' hemm bżon li narġaw naraw struttura kważi tal-policies tal-ippjanar b'tali mod li xorta waħda qed nagħtu każ l-importanza li ehm, we're housing uh, citizens and, and and people għax hija eh, għax hija ehm, our human rights fl-aħħar mill-aħħar. Imma mhux b'tali mod li nkunu qed eh, nagħmlu iktar ħsara permanenti għall-gżira tagħna. Issa, semmejtha ftit inti, parti mill-problema għalfejn hawn bżonn dal-bini kollu hu għax il-mudell ekonomiku nbidel dawn l-aħħar għaxar snin u qed inġibu 30, 40 elf ruħ fis-sena joqogħdu hawn prattikament. Intom taqblu ma' dal-mudell ekonomiku li nibqgħu nġibu iktar nies kull sena? Jien
ma jagħmel sens kif semmejt qabel ħabba ċokon tagħna. Ġifieri aħna gżira i kif inhi speċna u ma nistax inkabru għana fli hemm eh, land reclamation u ħafna. Sa kemm issin u mutu kollha.
U anke kiz diżdiet speċam ma tantx tista' tuża nofs il-baħar sa kemm tibni art ġdida, ġifieri hemm limitu għalija. Allura, eħem, dik id-diskursata li hemm bżonn inġibu third country national, cheap labor, minn barra, biex jgħina inkomplu l-ekonomija. Imma għalkemm f'każijiet per eżempju fil-Ġermanja ġabu ħafna cheap labor mit-Torok. Ħadmet għalihom għax għandhom again pajjiż kbir. Aħna jekk għandna problema ta' spazju kważi għalina, kif ħan ibqgħu nġibu nies minn barra mbagħad noqogħdu neqirdu għala jagħmlu hekk. So, minn dak, eħew, mbagħad hemm l-element ta' il- f'intervista reċenti u mhux f'intervista biss ġifi kien jgħidha minn qabel, Joseph Muscat jisu ġustifika li pers li aħna fil-passat tagħna dejjem konna nseftru n-nies Wasal iż-żmien li issa nisifru għalina. Għalija nibda lejt, daw x'valuri soċjalisti huma, speċra. Eh, eh. Jiena nannu Nannu bennej u gburi u jena li kiku għandi ħajja differenti, eh, kważi kont insir bennija, minni jek, ġifiri, inħobba, isnajja, eh, ħaġa li ħaġa sabiħa, li l-fat li kullħat għet niprofa un.
Kullħat jisir jisir avukat. Eżat, kullħat jrid jisir ah. avukat jow f'office job, sali ma nistax nifem, nifem bħala. Għanna bżon il-kullħat, dik, dik turi ehm, ambjent li jifjorixxi, li għandek minn kull skal tal-ħajja li hemm nies li qed qegħdin f'proċess li qed jiżdiedu biex isiru għall avukat ġifieri inti tibda tikber, u min kuntent dejjem ikun jinnaf ben aw bennej cleaner. X'fiha ħażin dil-ħaġa? Mhijiex il-kritika tiegħi mhux għax m'għandniex ikonna min jiseftilna, x'di speċla għandha tkun għal kulħadd. Imma għalija huwa żbilanċ kbir li ħammorru f'dik ir-rotta. Mela estrem għalliħor.
Eżatt, ħammorru fl-estrem għalliħor, jien nista' ngħidlek, qegħdin f'sitwazzjoni, pereżempju fil-professjoni tiegħi. eh, fil-perizja kważi issa l-lum Tyler su hekk għaw eh, sar ola mill-servizzi tagħna kważi, ġifi għax hemm żbilanċ. Qegħdi kollha timmorru fl-università għax ovvjament il-ġenituri tagħna batew ħafna Eh, fuq osma differenti u f'ekonomija li kienet għada tikber. Ma issa hemm konċentrazzjoni bil-kontra, m'hemmx m'hemmx m'hemmx bilanċ. Allura jien jien ma naqbilx li għandna bżonn dejjem niddependu fuq cheap labor mit-third country nationals biex iżommina l-ekonomija, ma mbagħad hemm l-element ieħor li jgħidulek ħabba l-aging population u li ma tanċaw birth rate qawwija, anzi għadin waħda mill-ħażin ħafna. Ma jien mbagħad nibda ngħid, allura maħniex qed nirrealizzaw għalkemm hemm trend tal-Ewropa tad-dinja kollha li l-birth rates vera qed jinqsu. Maħna aħna mhux qed naraw li hemm problema kbira ehm, ta' kif għandek tkabbar familja u Malta, kif f'di l-ekonomija, inflation dejjem jikber speċ tal-propieta, jien nistanejlek bħala zazua, impossibli, għaw, eh, impossibli kważi tixri minar loans eseġrati. Mux mingħajr roads. Eżatt li jtik il- u mhux qed ngħidu xi villa ta' ġifi appartament qed ngħidu. Em, Allura dik eh, tatini question mark kbira li jekk vera x'aħna mixin em, f'birth rates declining jew għax is-sitwazzjoni bħalissa li hija vera diffiċli trabbi familja hawnhekk u hemm hemm il hemm ir-realtà li hawn ħafna Maltin żgħar li qed jitilqu mill-pajjiż, ġifieri hemm l-element hemm l-element globali li vera tinqos il-birth rate ma hemm affarijiet li aħna stess qed inġibu. Qed inġibuhom bidejna.
Issa, il-gvern donnu dan l-aħħar qed jinduna li hawn problema kbira fl-ambjent u hawn nuqqas kbir kbir ta' open spaces, vodri n-nies m'għandhomx fejn jirrelassaw u ovvjament kien inħoloq il-project green Taħseb li da pero huwa biżżejjed għax donnu għamilna l-project din u mbagħad ikun hemm għalqa noħorġu l-permessi biex jinbnew anke jekk tkun għalqa tal-gvern Voldieri, il-flettijiet Voldieri x'taħseb? Il-project green hija a step to the right direction ma fl-opinjoni tiegħi mi it's not any anywhere close enough. U dan huwa għax bħala proġett huwa Ovvjament, mill-gvern allura fi skala nazzjonali. Ġviri, ovvjament, ħafna skemi li qed jipprovaw ma' mirħula differenti. Imma il-verità hi li inti hemm ċans kbir li bħala ċittadin mhux jiġi kwalità tiegħek, jew lanqas skont il-backlog tagħhom. Allura l-problema tiegħi il-prinċipju jaqa' dejjem fl-istess ħaġa li qed nagħtu ħafna saħħa lil gvern bħala poter, mbagħad il-Kunsilli Lokali m'għandhom l-ebda kważi affarijiet. kollox.
Biex intik biex intik għaw eh, nipprova natik stampa iktar ċara. il-konsilli lokali in ġenerali għandhom budget annwali ta' miljun euro. Ovvjament, ġviri dak leverage, hemm minnhom huwa inqas u hemm minnhom huwa iktar. Allura, kemm hemm 55 ftit iktar lokalitajiet so jena jdu 60 miljun. Mbagħad il-Project Green bħal ħafna proġetti oħra għandhom madwar 350-400 miljun. Kif palissa għat niddependu fil-Project Green li għandu skalijiet ħafna ikbar pal jennaf ta' taqalja, proġetti ikbar ġvi għandhom ħafna flus. Imma daw mhux ħaj daw mhux ħajilħu il-ċittadini ġarraħal, ġifri u ġarħula kollha kważi barra daw il-proġetti kbar. Allura jien għalija tagħmel ħafna iktar sens kieku naqsu poternatu iktar fondi il-konsilli għax għalija Da, da, ġviri, memx bżon ikonna l-ikbar ġonna, xaħna. Ġviri, jena biki kara nix. Sewa, ma ma nistax daqqa wahda jkolli l-ikbar park, għax ma memx post. Mentri xaħat ħadding li għandu iktar beneficju għalek il-prezzijiet huma differenti ħafna. Imma, Jekk aħna nagħtu iktar fondi lill-Kunsilli li dawn imsieken mhux kważi xejn kważi ma, ma, ma jistgħu jagħmlu dak il-budget annwali, imma ntuhom iktar iktar riżorsi dawn kapaċi jħaddru iktar il-madwar il, il huma iktar għandhom iktar sens ta' x'inhuma l-lokalitajiet milli qed nipprovaw ninġettaw proġetti nazzjonali meta ma jkunux forsi daqshekk sensittivi ma xinu ma l-klimi differenti għax iridu naraw għam iż-żewġ naħat. Eh, punt li sammu ħafna bħala partit intom hija l-governanza tajba. Nifimni tul iż-żnien daħlu liġijiet però donnu l-affarijiet ma tantx jinbidlu f'dan il-pajjiż. Eh, però taħseb li n-nies fil-verità Jagħtu kas il-korruzzjoni għax donnu jena ikbar minnek u jenni nisma bil-korruzzjoni minn meta twilit. Pero kollox donnu jibqa' għaddej. E, n-nies fl-ħam laħar jinteressom mill-korruzzjoni jew le. Għedu l li ħazina, għarrajt imma. Għadxorta jibbutaw l-ek eh, l-istess ħagġa. Għadxorta jibqaw.
Għara, jena eh, għandi empatija ma dawn in-nies li donnu kif qed tgħid inti l-korruzzjoni ma tantx hija issue pendenti f'moħħhom. U din nistgħu naraw ukoll mill-statistika ta' Times of Malta li m'għadix l-iktar ħaġa taħraq fl-imħuħ ta' nies imma saret tielet jew ir-raba konċern. Eh, sa saret it-traffiku u nifhimha minn nies għax dawn fis-sens. Eh, għax hemm l-element jekk jiena ħan iġi nisirqek ħad ħossa x'qed nisraq dirett mill-but. Imma jekk inti ħad isroq ħad israq it-taxxa tagħna kollettiva. Eh, xorta, xorta, xorta. Isna bil-mentalità ta' żmien ir-reġina. Eżatt. Għax tislaq ir-reġina mhux tiegħi.
Għax mhux qed nifmu li dawn ir-riżorsi jistgħu jerġgħu jinġettaw ruħ lilhom għalina, għall-benefiċċju tagħna, u dik hija mhux talli hemm dak mhux talli mhux qed nagħtu kasa, talli mhux qed naraw fil-verità kemm jista' jiġi ġid jekk hekk xi li qed nużaw il-fondi tagħna pubbliċi tat-taxxa eh, għal-rimitu tagħna, ġifieri m'għandniex eh, diffiċli naraw jiena iktar u iktar diffiċli nara Malta li qed nużaw kemm hemm 6 eh, biljuni fis-sena ehm, taxxa kollettiva għaw budget. Diffiċli naraw eh, mal-ambjent fejn dawk is 6 biljuni actually qed jiġu eh, ehm, minn fuqin għall-konfront tagħna. Ehm, Umbat hemm l-element ta' Lejja, ġifieri kemm ħaddun tisma' fuqhom l-affarijiet ta' palma għandna l-aħbarijiet lokali, mbagħad hemm aħbarijiet internazzjonali, ġifieri aħna aħna kif tgħidha, aħna il-ġenetika tagħna ġejja minn nies prehistoriċi, ġifieri eh, kapaċi nieħdu aħbarijiet ħżiena u limitat ħafna u dejjem nibilaw fuq fuq xulxin. hija problematika għax wasalna f'dan il f'dan l-aspett speċra u aħna bħala momentum qed nipprovaw mhux qed nipprovaw qegħdin f'sitwazzjoni li aħna nibdew milli naġixxu fuqhom l-affarijiet, ġifri nkunu trasparenti u dak kif semmejt fuq Professor Arnold naħseb għandu l-istorja tiegħu turi biċċar li kien vera konsistenti fuq għal-ħaġa. Imma hija importanti li speċa ma naqtawx qalbna għalkemm qegħdin fis-sitwazzjoni li li qegħdin. Semmej daqsxejn it-trasparenza, inti temmen li kull kuntratt prattikament tal-gvern li għamel speċjalment dawk li jkunu miljun ikbar għandu jkun trasparenti u available għal pubbliku mhm. fl-aħħar mill-aħħar da payers money. Eh, aħna pala momentum ħriġna policies fuq governanza u trasparenza. Ġvi mux ħan applikawhom biss għal partit ikbar ma japplika ovvjament għalina wkoll. Hija problema kbira li hawn nuqqas kbir ħafna ehm, ta' trasparenza kemm jiġi għal eh, donators, donations, kif ukoll għal pjaċiri. Ehm, għax nafu lobbying ta' ħafna insomma industri. Ehm, huwa importanti li eh, U mbagħad hemm l-element ukoll li da fl-aħħar mill-aħħar biex jilħqu ehm, il-massa jridu donazzjonijiet. Ġifieri hemm dak l-element, hemm l-element ta' nuqqas ta' trasparenza, hemm l-element li huwa bżonjus il-ħaġa, ġifieri ma nistax nippretendu li d-donazzjonijiet li ħajfqu ċumbum. Ehm, So, mill-lat ta' bħalissa kif qed taħdem hemm bżonn kbir li li, li kun hemm capping ta' kemm donazzjonijiet ehm, għax hemm mod jekk ħatati elf u hemm mod ħatati 5000. So jkun hemm cap li jekk tmur fuqu jekk jekk taqbżu, jrid il-persuna li qed jagħti d-donazzjoni jkun pubbliku. Palma jagħmlu l-Amerika. Eżatt, palma jagħmlu l-Amerika. Dik għal naqas jiena naf lej lej min qed għaw, min qed ixxaqleb ħaġa naturali. Umbat, eħel, Di tapplika wkoll għal pjaċiri. L-pjaċiri neliminawhom kompletament. Di ma tagħmel sens naf li hija l-kultura tagħna li dejjem nipprovaw morru ehm, għand il-ministri għal ah, pjaċiri għal vot. Ma ma tagħmel sens li dawn huma affarijiet li suppost diġà implementati mhux li qed nipprovaw ah, nokorbu għal politiċi. Ehm, għax daw din ah, fis-sens eh, dawn edin għal-konfront tagħna li qed jagħmluna eh, l-ħajja tagħna supposta ħjar. Imma aħna għaw eh, mod ideali jekk jekk the best case scenario huwa li il-donazzjonijiet u jiġu implementati dirett mill-istat ħalli aħna diġan nqaċtu kull what ifs li li ħajkun hemm mid-donaturi, għax daw minnhom stess jiġu l-lobbying, ġifieri mhux għax eh, tiġi naturalment mill-politiċi. Għax jippretendu jekk ħantikom ħattati ġara trid tieħu xaġa oħra. Allura aħna qed noħolqu skema għalija di speċifika li timxi li timxi l-fondi għal partiti dirett ta' kem mm. ġibt voti. Mm. Vri, jek ikunem eh, capping għaw, jek ikunem ammont ta' flus ta' kull vot, inti jett tiħu semek, speċa, jek ġibt mittel vot, jew jek ġibt 50.000, tiħu għabbażi ta' eżat, proportional ta' kem ta' kallura jisek diġat neħi ħafna. Eżatt. Mela, morru għall-aħħar domanda għalfejn in-nies għandhom jersqu lejkom bħala partit politiku.
Mela, aħna l-ewwel net partit ġdid, partit mimli u ġodda, dik diġà favorina għax partit mimli edejat u fl-aħħar mill-aħħar tim, tim zaħir ma mimli passjoni, um, passjoni ovvjament li nġibu Malta um, natuwa dak li jistħoq ila. Um, naħseb tajjeb li nneħħi wkoll um, question mark forsi għal eh, xinu ma l-intenzjonijiet bħala partit. Um, aħna il-mira il tagħna apparti li partiti politiċi ovvjament jalla jikkollaboraw maħna ħalli għax l-intenzjoni tagħna u mhux min għamel da u min għamel da, ma li jisiru l-affarijiet. Li xogħolna kieku fil-Parlament inkunu mezz ta' checks and balances li ma tagħmel sens aħna għandna duopoli sfrenat li ħadd ma jista' jmissom għax daw jitħabbu jitkellmu f'xulxin għal kontrina kontra kull vuċi differenti għax jisom ehm, imdorrijin fl-qada tagħhom. Ehm, allura importanti dejjem ikun hemm vuċi oħra barra x'intqal u x'aħna mdorrijin għax dik tgħin li niżguraw li l-affarijiet ovvjament isiru. Għax mod tikteb policy su mod taġġixxija. U e, oppożizzjoni i kif inhi, kif semmejt qabel mhux qed jintlaħqu dawn il-mittel vot. Ġifieri hemm hemm e, sezzjoni kbira tal-popolazzjoni li qatat kważi qalba mill-politika. jisom orfan, orfani tal-politika. Dik hija biża kbira li għax speċra eh, daw mhumiex nies li qatgħu qalbhom mid-dritt mill-responsabilità tagħhom daw qegħdin ehm, f'sitwazzjoni li speċra eh, nivvota wieħed jew nivvota liħor għal xejn. Ehm, allura aħna qed narawhom daw is-sezzjoni tan-nies nifmuhom U nixtiequ nadressawhom b'tali mod li aħna ehm, il-mira tagħna u il-ħaġa li qed niffokaw fuqha li naraw li l-affarijiet jiġu implementati u nirranġaw bażi ta' xem bħalissa. Mod jekk mhux aħmar, mod jekk blu. Ma nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna l-lejla.